vutomi ku na nkarhi wa ku tinyangwa ti pfaleka u sungula ku chavisiwa hela vafundhisi va mina ngopfungopfu hi vo va attackiwaka ngopfu hi mhaka va pfula a yima exikarhi ka vona kutani a va vona Ku rhula a ku ve na n'wina. Loko a vurise sweswo, a va komba swandla swa yena ni ntsheve ra yena. Hayi, mi nga yima kwalaho, mhani, mi nga pfuli. Mo fa mi yi pfulela eSalema the Listen. Fundi leswi Nkosi a yi khongeleleke. Funde siku ngine. Stop. Mm. A hi mahlomulo. Mi kuma u xave timovha hinkwato mara ti chayisiwe hinkwato ku komba ku movha yi ta. Loko u za u vona movha wu chayisiwe ma is either munhu wo dyondza, u chayisiwe mahlweni, u chayisiwe ndzhaku, u chayisiwe mahlweni. Is either u dyondza movha kumbe i xidakwa swin'wana sweswimbirhi sweswi. i maxangu Ah, i maxangu he he he- he- he n'wino i maxangu mi kuma ku vana va sasekile hinkwawo mara ku hana un'wana nga na vukati maxangu vana maxangu va khegulula maxangu mhaka leyi ni tsakisaka ngopfu mfundhisi i ku hambi mo va ka xiyimo xa njhani it doesn't matter how down you are or buried and forgotten mara loko yesu o fika laha u nga kona vutomi se byi nghenile then came jesus mhaka ya mina xivutiso xa mina i ku loko u ri ka swiyimo swa vutomi bya wena hi va lava u va rhangisaka ku a va fiki hi va lava u va rhangisaka ku loko vo fika swi ta lulama eyani ke swi tika ku fana na leswi hela lava tshembaka yehovha va engeta va kuma matimba lamantshwa that's why ni rhandza risimu leri ri yimbeleriwaka hi mhani lava va hala nkoveni ka xikwembu u ni yambexa matimba tanihi nguvo loko se matimba ya herile mm. u ni ambexa matimba tanihi nguvo u ni ambexa matimba tanihi nguvo u xikwembu xa ku na yehovha wa matilo loko ku fika xikwembu wa smayila hi nkarhi wa rifu loko ku fika xikwembu mukhendu lowu wa dya u tlhela kwale xurhwani ni ngeteleleni swakudya loko ku fike xikwembu hi nkarhi wa rifu loko ko rhanga ku fika vanghana ko rhanga ku fika vamakhelwana ko fika vamalumi ivi ku fika na vahahani lava va khale va ta musa leswi u nga dya vana u ri na ku sala na mani leswi nga dya nuna u feriwe hi nuna leswi u dyaku nuna u lava ku sala na mani ivi va ku nyanya ku ku faka high blood loko wa ha lwa na high blood ku fika makwerhu wa le ka mitititi a ku ya leswi a wu bomba se u ta swi endlisa ku yini se a ku nghenisa chukele ivi ku fika un'wana wa le mavhendeni leyi halaya ivi a ku yini yini se a ku nghenisa na ti-ulcer se va ka va ku ve ri wena le ndzeni ka khwiri u hlata ngati kufike maika van'wani mina vanghana eh, masele matava ya vulavula biyele minduke iki hi leswa swa ku u rhwele ku tlula na lava nga rhwala na corona vuton'wini bya wena why loko a fiki ni maseve matwa a ku fiki lava va ku maseve a hi khongeleni n'wana mhaka ku hava leyi tsonaka xikwembu i nga pfumeli ku va na vanghani va tshama va kha va ku byeletela swi hambiloko swo va ntiyiso ku na swilo va ta va ka va ku hlaya na malume wa wena se ma vona se u na xitirese xa ku malume na vona va ku jikeni loko wa ha solve malume va ri na hahani wa wena na vona va ka va ku a nga endlangi se u na depression ya hahani wa wena loko wa ha u tsala na munghana wale va nga yi tshama ve ra kha ku yini u ni whatsappele a ku yini wa swi vona leswi a nga tsala se u na stress hi leswa swa ku wena u hanya ka circle yo fa